Ũkirĩrĩria mũraya ũtũmaga mũnene agũcirirĩke, no rũrĩmĩ ruororo nĩrunaga ihĩndĩ. Rũrĩmĩ ruororo. Rũrĩmĩ ruororo nĩrunaga ihĩndĩ. Ũguo nĩ kuuga atĩrĩrĩ, rĩrĩa mũthamaki wa bũrũri atuĩka mũthamaki wa rũrĩmĩ rũrauga ũũ, agacoka ndagĩka ĩno ĩngĩ akauga ũũ. aene bũrũri ũcio rĩ hĩndĩ ciothe rĩ kuna maĩ nĩ kuga bũrũri wao ũikaraga ũtarĩ na hinya ũrĩ mũhocereru mm. noguo nĩguo bũrũri mm. ũhana mm. tondũ mũthamaki witũ arokĩra ũmũthĩ akauga ũũ rũciũ agacoka akauga ũũ oke ningĩ akauga ũũ mũthenya ũcio yani nginya gwakorwo nĩ ũndũ mũritũ mũno gå trust president nĩ ũndũ mũritũ nĩ ũndũ mũritũ mũno ta rĩu thomire rũcinĩ rũraitwa ĩka nĩ propaganda ĩ atĩ bũrũri witũ nĩ ũrĩhĩte milioni magana matano korwo kĩ held Grammy awards

ndũrabatara gũthiĩ kwĩ ũhuru nĩgetha akwonirwo kũran nis same way ndũrabatara thirikari ya america ĩkwĩre adani ti mwega atete adani ti mwega angĩkorwo nĩ mũtongoria nĩ mũtongoria wĩna the good and pure interest of his people in his heart nĩ abati ndagĩka-inĩ no food production ĩbati gũkorwo ĩrũgamĩte na nĩkĩo ndĩrona nĩ kũrĩ mahĩtia manene mũno mekagwo nĩ andũ a mount kenya gũthura mũndũ anga wa makĩ anga wa makĩ anga wa makĩ anga wa maovakando

president akĩruta statement yake arĩ nairobi nake akĩrũgama mũbatha akiuga i do not support o tene o tene akiuga me i do not hĩndĩ ĩyo support ndakĩmpichĩtwo ndaimpichĩtwo augire "Pr- mr president the nis the intelligence is lying to you so many people are dead uma hau

uhoro ucio ni wathire uhoro ucio ni wariganire andu no maranyitwo day in day out abductions waria uka abductwo ta riu podcast teno ugakorwo ni twa abductwo ati tondu wa kwaria tu kwenderia andu guoya kwenderia andu guoya thirikari angikorwo ni irabatara andu mamiende ndirabatara kwenderia andu guoya ni iwajibike kwina video ira trend ya mundu gwitwo eh, irungu kang'ata mm. ira trend ya irungu kang'ata agikenererwo ni athuri na atumia na ciana na anake na iritu

Kigumo constituency kwina dispensary iratwariirwo macini cia gwika kidney dialysis hau nja hau mutigatire mugithi kunene mutige tondu raugire andu marauma kigumo magathie muranga town aramatwarira macini oro hau andu acio maramukenerera ni undu wa development iria mundu ucio ari na ki andu acio na mangirwo macokie kangata ringi na ringi na ringi ni megwika ati tondu wira ni uramwaririria aria turi nao guku no kwaria mararia muno no mawira matiramaririria marenda ũtũmende na gũcirĩ mm. na dimples na mm. kĩ no matiratũrutĩra wĩra wa wajibike and that is even a challenge to gwĩ timu ĩno ya rigi g eh. nĩ matige othe kwenda kũteng'era kwĩnyitania na rigi g eh. atĩ ĩyo nĩ tigiti direct ũmenye we ona ũngĩthiaga mĩcemanio ya rigi g no tũkarora no tũkarora wĩra ndogoka gũtwĩra atĩ nĩ no ramenya ndagĩtũire nũgamĩte na rigi g kuma tene atĩ wĩgĩtungati ũtungata waku no tũkarora No, kokoro acho kurugama na rigiji is not enough Eh, it's not a, it's not a thing ona rigiji rĩ on- ũguo ĩkaga andũ aya ke introduction o hĩndĩ o kanitha rĩ nĩ amerage bado marute wĩra ona kũhana Wawajibike, ũguo wawajibike. Ĩ, nĩ ati atĩ kũmahe tigiti Ĩ. they are direct atĩ we by kũrũgama na niĩ nĩ ũkona gĩtĩ straight up nĩ amere we ũrĩa wa- wa thang'wa menyerera wĩra bado no mũhaka ũru Eh, no no mũhaka ũrutwo mĩthũ no mũhaka ũrute wĩra ona ũkĩrũgamaga nake Eh, na na na na kwanza mbe twakenagia mũno rĩngĩ canũri nĩ aregire ũhoro wakĩo Canũri ndakwenda. Eh, arute wĩra nginya ndare ire- irege kĩrĩa methũ ĩrege ndare Nĩ gĩtungati pro max gĩtungati pro max Eh, nĩgetha gũtige kuoneka atĩ kwĩnyitania na rigiji rĩ atĩ nĩ express atĩ nĩ direct ticket ona wanjikũ ndagetĩkĩre atĩ mũndũ wothe rĩu atĩ wanyitania na rigiji atĩ ĩyo nĩ- ĩrĩkoragwo ĩ direct ticket Ĩĩ. no tũkarora wĩra no tũkarora tondũ agĩkorwo kang'ata ahana iria ciarirwo cirĩaga eh, na mbugi ona kwĩna Ĩĩ. ũgwati ona kwĩna Ona ũgwati kwĩna ũgwati. mbeca cia kang'ata irauma irauma kũ kũ irauma kũ mũndũ ũyũ tondũ no arahota gwĩka ũguo irauma kũ wĩra no Ta rĩu tũkarora kwĩna- kwĩna riboti ĩrutĩtwo ĩ kwĩna riboti ĩraumire ĩ ĩra- ĩrarutirwo ya ũrĩa the first three months i don't know after the financial year ya- ya thirikari rĩ mieri ĩtatũ ya mbere rĩ mm. ũrĩa thirikari ĩhotete kũruta wĩra na mm. gũ correct revenue mm. ta wĩyũrie naroko ĩkĩhĩtũka nairobi naroko iko mbele njamba witũ ũko ya madimpos no wamadimpos gũkũ no kũgana mũnene wamadimpos arenda barabara cia nairobi rĩ ihana madimpos

haha nĩho ũramũrĩka mũrĩka hau atumia mona hau makauga mwana nĩ ũrĩa Wala- ona by the way ona hena ake njĩrĩga njiguire aiguire na kuu kwao atĩ ndaiguire atĩ ugire atĩ we ndathuragwo ka- nĩ kĩndũ kĩngĩ Eh. Mhm, athuragwo nĩ ũthaka wake ta wĩ ũrie akiuga ũguo Ta wĩ aigua ũrĩa- niĩ thuragwo tondũ ndĩ mũthaka tũgĩ ũrie tũgĩthura andũ tondũ nĩ athaka na hakiri gũtirĩ nĩkĩ ũrona rĩu nginya thibitarĩ citũ mbeca ibatiĩ gũkorwo ikĩrora arwaru a cancer mbeca ibatiĩ gũkorwo iki- igĩka dialysis

thutha wa mĩeri ĩtatũ mĩeri ĩna ĩkagĩa marima rami nĩ tarĩ ĩ- nĩ tetukanĩte na mũtu wa ngano ya- ya- yaurĩrwo nĩ mbura Ĩka- no kwambũka ĩkambũka ĩretha macoke ningĩ Andũ aya- andũ aya- macokererie andũ aya nĩ marathaka na hakiri gũtuĩke citũ rĩu mũno. barabara ĩno tũmĩmaintenaga na I bilioni think ici the conversation mm. should now shift at we need responsible leaders na angĩkorwo athuri aya akũrũ nĩ maremetwo nĩ gũtw- nĩ- nĩ gũtwathĩra bũrũri reke tuone anake nao mangĩka atĩa to tweciragia ruto nĩ agũtũkũra ũkombo-inĩ ũrĩa twarĩ

nikio twaumĩrire ũguo kwanja niĩ ta wa mount kenya ndaumĩrire mũno na kũmobilize nĩgetha tũ- tũgeke atĩa tũhe mũndũ ũyũ tũhe mũndũ ũyũ tondũ nĩ tuonaga ũyũ kũringana na ũrĩa araria mũndũ ũyũ nĩ agwĩka atĩa nĩ agũtũma kenya ĩhane singapore Rĩrwo in the first two years kenya gũkorwo ĩgĩcompete na Eh, singapore ũguo angiga kĩrĩkanĩro thĩ ĩgetha twacompete sudan sudan Ĩ, na nĩ ya mũndũ ũyũ ũrĩirie ũguo Ndiũĩ. because no ona- he, he is not a leader ona mũgithi ũkiumaga reri-inĩ rĩ ũyũ ndwakiuma no biũ. wa- waumire o, o muthenya wa mbere kwanja harä atwä ra nikieka bibilia chini hivi i think au noho ona umire mũgithini ũcio ngwĩciria ngarĩirwo nĩ mĩhĩtwa ĩyo na tĩ nikieka bibilia chini arĩkia kũiga bibilia thĩ akiuga in the first 100 days ciathira in the first one year rĩu nĩ mũthiru in the, in the, in the first half quarter rĩu twerekeire Rora mwaka- gũtwĩra in the- my next term in my next term uh, and i have the support of the former president nä gå kå tå kua atä yani wanatubeba aje kama sisi ni mafala tu Nĩ- ka- kana tũkĩrekererie kanitha tũ- tũgĩtongorio nĩ kanitha Aca. kanitha no ĩhote gwatha bũrũri kanitha tondũ yo nayo no thirikari ĩngĩ mutaria mutaria andå aya maratha bå rå ri magä thiaga kanitha wendå nä wona makä rä a sakaramendi mathingä te må no biũ itoo mokire magä twä ra mwathani agoco si nĩ wao wao tu aha Mm, no Mm, nĩ too rĩu marathire kuga rĩu njathuo rĩu whatever Ĩĩ. itoo Ĩĩ. nĩ mwathani agoco rĩu ererwo kĩ Mm. Eh, njaruo no yo ĩno ĩno ĩno the same trick the same person He- he kanyamũ makoragwo moĩ othe Ĩĩ, Ero- othe. ero- chuo, Eh, ero- ĩĩ. mwathani agocwo Eh, njathurwo Yes, jesu yes. kau kau kau kau O ũguo, athi kũrĩa, o ũguo gũtirĩ ũndũ ũngĩ. Mararaga makĩĩrwo ũkĩmenya rũciũ nĩ njaruruthuruo ndũrũ ĩ agĩkũnjwo Njĩra ya gũbũi gwathiĩte o hĩndĩ, amea namaste. namaste mate gaka imwe gakũnyu- gagakũmenya kau nĩko gũtũrokirĩtie andũ nako Ũyũ bũrũri nĩ ũrĩmĩkora Ngai. kwanza rigi jiangeragia muno hindi yo athiite kuga na kuu acokire gutwira bandaye ni angioragirwo ro iteka ni thamaki ria arugirwo tuko ucio Eh, ate kau nä akereirwo rä rä nä akereirwo thumu after gutinda aria ngari iguru akimera kiria nä akereirwo marathiori thamaki thamaki ria areirwo tuko ri andaithire rä må raika ndaithire rä må raika ethairä ä rä a mä igua mä nene rethaitwo nä må igua rä u kaä ciacarieni ĩno thirikari itũ nĩ thirikari ya mĩkora. Ah. thirikari ya mĩkora ngai nä arotũteithia thirikari ya mĩkora Mm. ona ngai agĩtũteithagia rĩ eh, nĩ tũrabatara kũ make choice iria Oro njega. na ithuĩ. ona ithuĩ as citizens tondũ bũrũri bũrũri ti wa mũthamaki bũrũri nĩ wa ene bũrũri na no ene rä må thamaki å rä a twä bũrũri nake nä tarecire bå rå ri-inä wake rĩu arecira bũrũri-inĩ wake and if you could uh, recall kuma aingĩra atuĩka president ambirie kũgarũra bũrũri ũyũ ta wĩ ũrĩ nginya akĩambũra rami state house akĩmĩambũra njä kire å rä a ngwenda rĩ. ekĩre yake ũrĩa kwenda akĩmĩka renovation agĩka yani ambire we mwene gwĩthondekera there, there is one thing i love about ibrahim traore ona agĩkorwo nĩ- nĩ- nĩ nĩ dictator kana whatever ũrĩa mũngĩmwĩta mũndũ wagarũrire thirikari aingĩra gwake arĩkia kũgarũra thirikari augire atongoria aya othe marathi na SUVs and what and what and Range Rovers and that ciothe cikaigwo kando mbeca icio ingĩagũrire SUVs akĩgũra the first sijui 1000 or 10000 tractors akĩra andũ ingĩrai thiĩ mũkarĩme handå ha mbunge aya matinde magĩthi na SUVs gũkũ rĩ acio tio ngai cia thĩ nyũmũ icio nĩ twanina akĩgũra matinga akĩhe andå ake bataraitha ya tũhũ akĩmahe akĩmahe mĩaka ĩrĩ they increase the cost of production mbembe mboco waru mĩanga ĩihũre bũrũri ũrĩkũ tondũ hĩndĩ ciothe bũrũri wahũna no ũhote gũthi na mbere andå nginya makoo marä a kä nä wanyita agĩcoka akĩeheria mĩbango na mĩkakati ĩrĩa yothe ĩkĩrĩtwo nĩ andũ arĩa mamacolonizĩte akĩmera we don't want imperialism and colonialism in, our- in our era Mhm. no i am the president rĩu rĩ ikarai na indo cianyu tondũ ũrĩa atongoria itũ mekaga rĩ nĩ kũgũrwo magũragwo marĩkia kũgũrwo rĩ tarĩu for example rĩ bũrũri ũyũ wa kenya rĩ kwĩ kwĩ damu yetagwo yetagwo garana whatever Ĩ, Kula, Ĩyo- ĩyo. ĩ, mm. nginya ũmũthĩ arĩa othe marĩire mbeca icio tũrĩ twacio no Aca. uhuru nĩ eh, mũndũ ũgwĩtwo ruto nĩ atwĩte na gũkũ sijui coast nĩ kũrĩ kũndũ mahandĩte ĩka ngiri ĩmwe cia mbembe ũrĩ waigua nĩ wamenyire ikĩgethwo we? Aca. Nũ- ũrĩ wamenya. Titwamenya ũhoro ũcio na rĩu. no nĩ twerirwo ciahandwo no ikĩgethwo ona tũiguaga bũrũri ũyũ wĩhũrĩte madini Eh, wĩ- bũrũri ũyũ wĩihũ- gũtirĩ kĩndũ madini gũtarĩ anga graphite ndũri. gũtirĩ kĩndũ gũtarĩ. gũtirĩ twamenya ũguo No- cicinũkagio rĩ no what they do

atĩ ũraigua nginya tũrathi kũhoya Kono njanjo ona matirĩ na time nginya ya confirm njanjo cia ciana citũ ta wĩyũrie bũrũri Mathuthuria. mũtongu ũyũ rĩ ta wĩyũrie bũrũri mũtongu ũyũ wĩ na andũ athomu thĩinĩ wa africa ithi kenya we are number 8 or number 9 bũrũri ũrĩa mũthomu mũno thĩinĩ wa africa ta wĩyũrie bũrũri mũthomu ũyũ rĩ bũrũri wĩ na resources nyi bũrũri mũrathime nĩ ngai ũyũ rĩ ũkĩhoyaga hĩndĩ ciothe no kũhoya usaid united nations world food programs world bank tũhei tũhei and we have all the resources that we have

mũtongoria ũyũ mwega nga- nga- ndiũĩ ũrĩa gũgathiĩ Ĩ, thutha- tũcoke ta harĩa ciana iria citakaĩte cikiuga cirenda mũteti harĩa ngai amawonagi no eh, ndiũĩ kana thutha wa mũthirũko wothe tũkaumĩrĩra hau no nginya tũkaumĩrĩra tondå na mandä ko ma ngai makä marauga atä ngai ndatåraga arakarä irie andå ake tene na tene aya arorakarũka koguo koguo no arä kinya handå arakarå kwo na bå rå ri å no å rä move

koguo agĩkorwo maya nĩ mahinda ma accomplishment ya maũndũ marĩa evil wait for the time ĩrĩa gũkũgĩa na accomplishment ya maũndũ marĩa righteous True that. No, Koguo- opposite no ĩrĩũka. opposite no ĩrĩũka o ũrĩa ũranjĩrire ira, Ĩ. this will not last This forever. shall pass, This yes. shall pa- shall pass it will not last forever it shall pass Wow, ah, that- that's- au I think ona ni- Ah, mahinda no marĩkinya no maikare mangĩgakinya No. no no marĩkinya